Уой зӕр хорз нӕ уарзон телевизормӕ кӕсджытӕ! Эфиры изӕры рад ӕмӕ йӕ амоныны бартӕ абон ӕрхаудысты мӕнмӕ. Мӕ ном Къутӕрты Айдӕ. Ацы хатт мах аныхас кӕндзыстӕм театры тыххӕй. Дӕрдтыл нӕ дзурдзыстӕм. Хӕрзӕрӕджы йӕ дуртӕ байтыгъта ӕмӕ актертӕ адӕмы рӕгъмӕ рахастой спектакль Ричард Ӕртыккаг. Уыдис йӕ премьерӕ. Гьемӕ аизӕр уый уыдзӕн нӕ дзырды сӕр. Театр адӕмы царды ахсджиаг бынат кӕй ахсы, уый дызӕрдыггаг нӕу. Уы цӕстытыл ма ауайын кӕнут, сценӕйыл уӕ уарзондӕр актертӕ, залы та бирӕ адӕм. Уӕ алыварсы бырд дӕр нал хъуысы ӕрмӕстдӕр артисты цымыдисаг монологтӕ ӕмӕ зӕрдӕмӕдзӕугӕ музыкӕ. Артисты арфхъуыдыджын дзырдтӕ уӕ зӕрдӕты мӕнмӕ гӕсгӕ алыхуызон ӕнкъарӕнтӕ райгуырын кӕндзысты. Кӕмӕйдӕр уӕ ӕнӕмӕнг цыбыр рӕстӕгмӕ уӕ зындзинӕдтӕ айрох уыдзысты, чидӕр та уӕ спектаклы фӕстӕ ног зонындзинӕдтимӕ рацӕудзӕн. Афтӕ ма исчи ӕндӕр ӕнкъарӕнты дзӕкъул дӕр йӕ кой скӕндзӕн. Иу ныхасӕй, цыбыр рӕстӕгмӕ актертимӕ агуыв кӕндзыстут театры цымыдисаг дунемӕ. Уӕдӕ уӕм фӕрстытӕ дӕр фӕзындзӕн. Ӕрӕджы уыцы хабар мӕхиуыл дӕр цыд. Уыдтӕн Тыбыхсӕуты Балойы номыл паддзахадон академион драмон театры. Ацы мӕй дзы байгом стай фӕндзӕм театралон сезон. Сценӕйыл сӕвӕрдтой уырӕм Шекспиры историон пьесӕмӕ гӕсгӕ ӕвӕрд спектакль Ричард Ӕртыккаг. Йӕ режиссер у нӕ республикӕ ӕмӕ Кӕсӕг-Балхъары сгуыхт артист Уалыты Гиви. Куыд ацыд спектакль, уый та базондзыстӕм нӕ уазджыты фӕрцы. Абон нӕ студимӕ мах ӕрбахуыдтам Цӕгат Ирыстоны сгуыхт артист Тыджыты Эдуард, стӕй ӕрыгон актертӕ Туаты Михаил ӕмӕ Хӕнцӕгты Маринӕ. Ӕгас нӕм цӕут! Бузныг кӕй ӕрбацыдтут абон махмӕ, уый ӕмӕ мӕ фӕнды фыццаджыдӕр сымахӕн раарфӕ кӕнын. Уыдис ӕрӕджы премьерӕ, стӕй фӕндзӕм сезон, театралон юбилейон кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, Мамы тынг ӕхсызгон у, кӕй нӕм ӕрбаддзыстут, уый. Эдуард, кӕд гӕнӕн ис, уӕд дӕуӕй райдайӕм. Эдуард, федтам ӕй уыцы цымыдисаг, арфхъуыдыджын спектакль. Бирӕты зӕрдӕмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, фӕцыд. Дӕумӕ гӕсгӕ, мӕнӕ ныртӕккӕ нӕм ӕнӕмӕнгӕй кӕсынц ахӕм адӕм дӕр, чи нӕ федта спектакль? Мӕхир, дӕумӕ гӕсгӕ, цы сын зӕгъдзынӕ, цӕй тыххӕй у уыцы спектакль?
Гъер куд загътаймӕ гӕсгӕ, чи не федта, уый уомӕн мӕ зӕрдӕ зӕгъӕм финалы спектакль. Спектакль у тынг актуалон. Уымӕн мӕ йӕ нӕхӕдӕг зонӕм, цытӕ цӕуы зӕххы къорийыл, цы фыдбылызтӕ цӕуы. Мӕнӕ цы вдисынц мах спектаклы, йӕ уыдон та сӕ сӕрыл схӕцыдысты Ӕма мӕмӕ гӕсгӕ у тынг актуалон. Йер дзы ис ахӕм сценӕтӕ ӕмӕ сӕм адӕймаг ӕнӕ нӕхӕдӕг уым архайгӕ нӕ бон, нӕ цӕстысыг кӕсӕн нӕу. Райсӕм сывӕлӕтты сценӕ. Йӕ уыцы сценӕ мӕ куы фӕкӕсын, уӕд мӕ цӕстыл ауайы Сирийы сывӕллӕтты хъысмӕт. Мӕнмӕ сӕ арӕх февдисынц телеуынады. Ӕмӕ тынг, тынг, тынг зын кӕсӕн у уыцы хабӕрттӕм. Ӕмӕ йӕ уымӕ гӕсгӕ у тынг актуалон. Йӕ рой дӕ ныхасы загътай, чи нӕма федта Махӕн нӕ театрмӕ кӕсджыты сахуыр сты сӕ фылдӕр хай. Хъыгагӕн, кӕсынц ӕрмӕстдӕр нӕхи ирон пьесӕтӕм. Классикӕ сӕ зӕрдӕмӕ бирӕтӕн нӕ цӕуы. Классикӕ та у ӕнӕмӕлгӕ. Уый ӕнусӕй ӕнусмӕ кӕны цӕргӕ. Ӕмӕ классикӕйыл ахуыр кӕнынц кӕстӕр фӕлтӕр дӕр, астӕуккаг фӕлтӕр дӕр, стӕй уӕд хистӕр фӕлтӕр чи нӕма базоны, чи не зоны, еу дӕр дзы бирӕ дзырд райсы. Ӕмӕ еумӕ гӕсгӕ у, мӕнмӕ гӕсгӕ тынг актуалон. Ер ныхӕстӕ дӕр мӕхимӕ исдзӕн, фӕлӕ Уалыты Гивен йӕ цӕрӕнбон бирӕ уыд, йӕ алыварс ӕрбамбырд кодта рыгон фӕсивӕды. Гъер дзы мах цалдӕр стӕм карджын актертӕ ӕртӕ цыппарӕй. Ӕмӕ нӕ рагондзинад махӕн нӕ цӕстыл ауадис, ма сӕм иуӕй хӕлӕг дӕр бакӕнӕм. Уыдон куыд цымыдисӕй кусынц, ӕз мӕ хи хъуыды кӕн, мӕхи бонты. Мах афтӕ нӕ куыстам. Махи нӕхи асайдтам. Фӕлӕ адон ахӕм дзӕбӕх фӕсивӕд сты, ӕмӕ хӕфтӕ кусынц мӕ сӕм лӕг афтӕ кӕсгӕ бӕрзӕй. Ӕмӕ сын мӕ зӕрдӕ зӕгъы бирӕ хорз ӕнтыстдзинӕдтӕ ирон театры сценӕйыл. Тынг хорз фӕсивӕд нӕм ис ацы хатт. Ӕмӕ сын мӕ зӕрдӕ зӕгъы, сӕ уавӕртӕ Хуыздӕрхъуаг нӕ, ӕвӕццӕгӕн? Хуыздӕрхъуаг сты.
Бирӕ хуыздӕрхъуаг сты. Фӕлӕ театр кӕй уарзынц мӕ сӕхи театрӕн кӕй снывонд кодтой, хьомӕ гӕсгӕ быхсынц алцӕмӕн дӕр. Боже. сын мӕ зӕрдӕ зӕгъы бирӕ ӕнтыстдзинӕдтӕ, дзӕбӕх уӕнт. Царды мидӕг ис бирӕ хорздзӕдтӕ, фӕлӕ дзы ӕз радих кӕн ӕртӕ хорздзинады. Мӕсыдӕй мӕ зӕрдӕ зӕгъы, Хуыцау ӕй уӕнт фӕдзӕхст, адӕмы фарнӕй хайджын ӕмӕ нӕ низ. Афтӕмӕй кусӕнт, размӕ цӕуӕнт. Диссаджы арфӕ таурӕгъ кодтай, Эдуард. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы бузныг ӕмӕ сымах дӕр уӕдӕ бафӕрсон, сымах куыд ӕрыгон актертӕ ирон театры, афтӕ фӕнды мӕ сымах дӕр уӕ ӕнкъарӕнтӕ мын куы раргом кӕниккат. Цы сурӕттӕ сарӕзтат? Мӕнӕ дӕумӕ, Маринӕ, тынг цымыдисаг уыдысты, сагӕйдӕр куыдӕм кастӕн, уӕд ӕмӕ гъер мӕнӕ дӕм кӕсын ӕмӕ дӕ сагӕйдӕр, мӕнӕ куыд зӕгъон, хӕрзӕфсарм Хӕрзӕфсарм. Ӕмӕ уӕдӕ куыд скодтай, дӕ бон куыд баци, мӕнӕ цы, мӕнмӕ гӕсгӕ, карз сылгоймаг, мӕнӕ бынтон карз миниуджытӕй хӕст чи у, ахӕм сылгоймаг. Актрисе хабар афтӕ у. Ууыл дӕр зын вӕййы.
Дон у сценӕйы та. Сценӕйы хузӕн, сценӕйӕн дӕр хузӕн. Ӕмӕ мӕнӕ гъер дӕ кой кӕнӕм, ӕмӕ мӕ фӕнды, цӕмӕй ныртӕккӕ бакӕсӕм уӕ репетицитӕ куыд цыдысты уымӕ, стӕй уӕд дарддӕр та нӕ ныхӕстимӕ адарддӕр кӕндзыстӕм. Кӕд гӕнӕн ис уӕд?
Ацы ран та спектаклы архайджытӕ нывӕрдтой грим. Мӕ фыстытӕ уынут сӕ дзаумӕттӕ. Нырма уал сидзӕрӕй лӕууынц, фӕлӕ уый рӕстӕгмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсынц ног спектакльтӕм. тӕбӕхсауты балойы номыл ирон академион театр йӕ ног сезон байгом кодта спектакль ричард ӕртыккӕгӕмӕй ацы премьерӕмӕ бирӕ фенхъӕлмӕ кастысты куыд театрдзаутӕ афтӕ артисттӕ дӕр пьесӕ равдисынмӕ сфӕлдыстадон къорд цӕттӕ уыд мартийы фӕлӕ йӕ коронавирусы аххосӕй фӕстӕдӕрмӕ аргъӕвтой кӕдӕй уӕдӕй артисттӕн сценӕмӕ рацӕуын куы бантыст уӕд сӕм саккаг кодтой бирӕ адӕм, театралон аивадыл ӕнувыд чи у, уыдон. Уыцӕутты уацмӕ гӕсгӕ дамгъӕгы Эдуарды фӕдонтӕ ныццагъта хъуамӕ. Ацы цымыдисаг сценикон фӕлыст бацӕттӕ кӕнынӕн бахъуыд дыууӕ мӕйы бӕрц. Ричард ӕртыккаджы сӕвӕрынмӕ суанг ӕгас дунейы режиссертӕй дӕр бирӕтӕ сӕ ныфс нӕ хӕссынц. Тынг зын пьесӕ у, стыр ӕмӕ арф мидисимӕ. Аивад иртасджытӕ куыд зӕгъынц, афтӕмӕй Шекспир йӕхӕдӕг ацы уацмыс тынг уарзта. Чи уыд ӕнхъӕл ӕмӕ йӕ архайджытӕ иронау сдзурдзысты. Фӕлӕ сӕ Кокайты Тотраз сдзурын кодта. Ӕвӕргӕдӕр ӕй фыццаг хатт скодтой ирон ӕвзагыл. Артисттимӕ театрдзаутӕ тагъд ногӕй фембӕлдзысты. Радон хатт спектакль фенӕн уыдзӕн ӕвддӕсӕм ӕмӕ ӕзтысӕм сентябры. челдыты зӕринӕ бититы давид разбитнова олеся телекомпани осетия рустам
федтат ӕрмӕджытӕ дӕр видеоӕрмӕджытӕ ма ӕрдарддӕр ныхас адарддӕр кӕнӕм маринӕ куыд загътон афтӕмӕй ма нӕ раргом кӕды куыд ӕрыгон актриса хӕрзӕфсарм чызг куыд дын бантыстӕ сӕ сурӕт саразын
Ӕнцоны диуи нӕ зӕгъдзынӕн. Фыццаг хатт куыстон Шекспиры трагедийы. Уый размӕ комедия куыстон хивӕнд чызг Ӕлбег Талан ӕвӕрдта йӕхӕдӕг. Ӕмӕ фыццагӕй не мбӕрстон цы хуызӕн у йӕ миддуне. Стӕй сӕндӕггай репетици репетицимӕ куыддӕр бамбарын мын кодта нӕ режиссер Валыты Гиви. Стӕй нӕ ӕмбӕрстон, цӕмӕн смой кодта йӕ йӕ мойы марӕгмӕ, йӕ фыды марӕгмӕ. Уый дӕр зын уыди. Уыцы хъуыдымӕ рцӕуын ӕз йӕ роль куы хъазтӕн, уӕд.
Ома, цӕмӕй телевизормӕ кӕджыты дӕр ӕмбарой, уый тыххӕй зӕгъын, ды ахъазыдтӕ хӕрзын, афтӕ зӕгъӕн ис хӕрзын роль, уымӕн ӕмӕ удтӕ иу адӕймаг стут, ӕвиппайды ис зӕгъӕн, ды цӕсгомдзинад равдыстай, зӕгъ, ома иу адӕймаг стут, Виппайд ӕмбӕр фестадтӕ ӕм смой кодтай? Нӕ хъуыды фӕивтон.
Мӕ дӕумӕ гӕсгӕ ныртӕккӕ уый махӕн нӕ царды дӕр ахсджиаг у, нӕ ахӕм хабӕрттӕ куы рцӕуынц Содомӕ, зӕгъгӕ, ис зӕгъӕн ӕмӕ спектакль.
Мӕ гӕсгӕ адӕймаг йӕхицӕн куы фӕтӕрсы, уӕд цыфӕнды хъуыдымӕ дӕр цӕудзӕн, цыфӕнды дӕр бакӕндзӕн, цӕмӕй йӕхи фервӕзын кӕна. Раст зӕгъыс. Уӕдӕ мӕнӕ ӕрдӕбон Ӕлбегаты Аланы кой скодтам. ӕмӕ хорз уаид уый куы бакӕсам, куы бакӕсиккам видеормаг дӕр нын нӕу, фӕлӕ нӕм ӕрбадзырд демӕ аныхас кодтам телефонӕй, йӕ бон, хъыгагӕн, нӕ баци рбацӕуын абон, фӕлӕ йӕ фенӕм, уый та ацы спектаклы тыххӕй цы зӕгъы, уый, уый ахсджиаг у. Уӕ хорзӕхӕй, кӕд исгӕнӕн уыд. Алы артистмӕ дӕр вӕййы цыдӕр бӕллицтӕ. Фӕфӕнды йӕ уыцы кӕнӕ иннӕ роль ахъазын. Ӕз дӕр, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, мӕ зӕрдӕйы хӕссын цавӕрдӕр фӕндтӕ, цавӕрдӕр бӕллицтӕ, фӕлӕ раст куы зӕгъон, ӕргом куы зӕгъон, уӕд Ричард ӕртыккӕгӕм никуы бӕллыдтӕн. Кӕд мӕ дуне хуыздӕр ӕмӕ зындӕр рольтӕй иуыл нымад у, вот фӕлӕ уырыссагау куыд фӕзӕгъынц ӕд таких ролей не отказываются афтӕ мӕм кӕсы цыма рольтӕ ӕз не взарын фӕлӕ мӕ уыдон сӕхӕдӕг ӕвзарынц уымӕ гӕсгӕ абон уалыты гивийӕн зӕгъын бузныг кӕй мыл баууӕндыд ма бӕрны мын ричарды сурӕт кӕй бакодта. Историон Ричардмӕ Шекспиры Ричард тынг хицӕн кӕнынц. Историон Ричард ахӕм ӕвирхъау нӕ уыд Шекспирӕй куыд ӕвдисы. Иннӕмӕй та Ричард хуымӕтӕджы тыхджын личность нӕу, йӕ миддуне, йӕ удыконд йӕ сӕрызонд цардмӕ йӕ цӕстӕнгас тынг хицӕн кӕнынц иннӕ персонажтӕй. Хицӕн та кӕнынц уымӕй, ӕмӕ у бирӕвӕрсыг ӕмӕ мын уырыссагау куыд фӕзӕгъынц, многолик. Хуыцау ын кӕд нӕ радта конд ӕмӕ уынд, а дунемӕ кӕд сахъатӕй фӕзынд, уӕддӕр ын радта стыр сӕрызонд ӕмӕ ӕвӕджиауы артисты курдиат уый тынг цымыдисаг у ӕмӕ йӕ курдиатӕй йӕхӕдӕг ӕхсызгондзинад исы мӕнмӕ гӕсгӕ ӕркувын фӕнд ӕппӕт театры коллективӕн уӕлдайдӕр та спектакль ӕмӕ фарсмӕ чи уыд уыдонӕн ӕз се ппӕтӕй дӕр стыр бузныг дӕн уӕлдай бузныг зӕгъын нӕ уарзон театрдзаутӕн махӕн ӕнӕ сымахӕй цӕрӕн нӕй мӕныл уӕ хорзӕхӕй уӕ зӕрдӕ ма сивут. Цыппӕрӕм ӕмӕ майрӕмбоны спектаклы Хуыцауы фӕрцы фембӕлдзыстӕм. Хъӕбысыдзаг уын саламттӕ!
Уӕд байхъуыста Мылбегаты Алӕмӕт ацавӕрсыстын гӕс. Уый тыххӕй мӕ кӕд гӕнӕн ис Михаил нӕ Телевизормӕ кӕсджытӕн дӕр ӕй зӕгъӕм, ды дӕр ахъазыдтӕ ахсджиаг роль, мӕнмӕ гӕсгӕ уый дӕр афтӕ у. Ӕмӕ кӕд гӕнӕн ис, уӕд ма нӕ ды дӕр зӕгъ, дӕ ӕнкъарӕнтӕн ӕрӕргом кӕн. Дӕуӕн та куыд ӕрыгон актерӕн, афтӕ куыд зындӕн уыди роль скӕн. Рол мын куы радтой, уӕд фыццаг цы бакодтон, уый аныхас кодтон Гивиимӕ. Мӕм Гиви ӕрбадти мӕ мын афтӕ кӕны. Мӕн хъӕуы лӕгмар. Мӕм не афтӕ райдта, ӕз нымбарын кӕн. Ме хъусын, хъусын, хъусын, мӕ фыццаг зиан лӕгмар цы у? Мӕ райдтон цыдӕр интервьютӕм кӕсын лӕгмар адӕммӕ, бирӕ лӕгмар адӕм ис зӕххы къуыр. Фӕлӕ иуылдӕр сты, цыдӕр сыл ӕрцыди, сӕ маст систы ахӕм. Мӕ сӕм куы кӕсай, уӕд кӕмӕйдӕр цӕстынгас, кӕмӕйдӕр куыд цӕуы, уымӕ гӕсгӕ йе фӕсӕттӕ куыд дары, куыд кӕсы. Тынг ӕндӕр адӕм сты уыдон разагӕй, афтӕ сӕм лӕмбынӕг куы бакӕсай, уӕд. Ма мын дзурынц, лӕгмар-лӕгмар, мӕ сабыргай-сабыргай, сабыргай-сабыргай бадтис, бадтис, бадтис, бадтис, мӕ цы рауад, уый рауад. Ирон адӕмӕй зӕгъдзысты, цы у, куыд у. Фӕлӕ тынг зын куыст уыди. зындӕр адӕймаг дӕн мидӕгӕй. Мӕнмӕ гӕсгӕ.
Михаил, ма уӕд дӕуӕй лӕгмар дӕр не ссардта Уалыты Гиви? Мӕхӕ
ирын актертӕ стӕм. Цы нын зӕгъынц, уый аразынц. Уӕ миниуджытӕм уын кӕсынц, ӕвӕццӕгӕн, мӕнӕ фыццаджыдӕр, мӕнӕ ир куы февзарынц адӕм, ир мӕнӕ цавӕрдӕр сурӕт ахъаздзӕн сараздзӕни миниуджытӕм царды мидӕг. Фыццагдӕр мӕ иу цыдӕр фӕнды зӕгъын, ӕвӕццӕгӕн, куыд кӕстӕр фӕлтӕр актертӕй. Мӕмӕ гӕсгӕ кӕстӕр фӕлтӕр рӕзынц классикӕйыл. Мӕ Шекспир, уа мӕнӕ уырыссаг дӕр бирӕ фысджытӕй мӕ классикӕ чи у, уым мах тынг рӕзӕм. Мидӕгӕй нӕ нӕй тынг ӕххуыс кӕнӕм, мӕмӕ гӕсгӕ. Фыццагдӕр бузныг Ивийӕн кӕй нӕ райста. Мӕмӕ гӕсгӕ стыр куыст у, тынг зын куыст у. Мӕ дзы разӕгъгӕйӕ Ӕз фӕкуыстон мӕнӕ мӕхи радтон куыстӕн Ирӕн. Ницӕм никуы мӕхи асайдтон, нӕ мӕ фӕнды зӕгъгӕ абон кусын, фӕлӕ тынг зын куыст у Шекспир, фӕлӕ дзы кӕстӕр фӕлтӕр тынг рӕзы. Мамӕ гӕсгӕ ахӕм куыстыл рӕзӕм. Михаилы ма мӕ фӕнды бафӕрсын уыд, адӕм фылдӕр ныртӕккӕ куыд сты комедимӕ, кӕм ахудӕм, кӕуыл фӕцин кӕнӕм, ахӕм спектакльтӕм цӕуынц. Хъыгагӕн. О, уӕд куыд зӕгъут, уый та ныртӕккӕ ахӕм ӕвиппайды Мӕмӕ гӕсгӕ адӕм мирн ахӕм уавӕрты сты, ӕмӕ ма, ӕвӕццӕгӕн, йӕ ахӕм пьесӕтӕм куы кӕсы, уӕд сӕ нӕ фӕнды, фӕфӕнды сӕ ахудын театр. Фӕлӕ адӕм, бирӕ адӕм Иры, мӕмӕ гӕсгӕ раззагӕ нӕ бакӕсдзысты Ричард, чиныг, фӕлӕ куы рбацӕуой, ме мкуы бакӕсой, мӕмӕ гӕсгӕ цӕут нӕм, мӕнӕм кӕсут. Иу ныхас се уымӕн ӕмӕ театр уый тыххӕн у. Сымахӕн кусӕм, ӕндӕр никӕмӕн. Растӕгс Михаил ӕцӕгӕй дӕр театр кусы адӕмӕн. Ӕнӕныхас, нӕ цымыдисаг ныхас, мах дарддӕр аныхас кӕндзыстӕм ӕнӕ цыбыр рекламӕйы фӕстӕ, кӕд гӕнӕн ис, уӕд. Уӕ зӕрдыл ма нырлӕууын кӕндзыстӕм, абон махӕн нӕ студийы сты ирон театры артисттӕ. Иу хатт ма уыдон нӕ ныхас адарддӕр кӕнӕм рекламӕйы фӕстӕ. Кӕд гӕнӕн ис, уӕд ныртӕккӕ та мӕнӕ Ӕлбегаты Алан уӕддӕр сӕйраг сурӕт ахъазыди мӕ уый тыххӕй. Фыццаг фарст мӕм ахӕм и, Ӕлбегат Аланы тыххӕй мӕм фӕзынд ӕмӕ Кӕд гӕнӕн ис, уӕд, Маринӕ, ды уӕддӕр йемӕ архайдтай сценӕ дын ис тынг хӕстӕг уыдыстут кӕрӕдзимӕ, ӕмӕ уӕддӕр Куыд ӕй зон, афтӕмӕй Ӕлбегаты Алан у дӕуӕн ахуыргӕнӕг дӕр нӕ? О, дӕ ахуыргӕнӕг, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бирӕ зонддзинӕдтӕ дыл базыдтаис дӕхӕдӕг, ӕмӕ, зӕгъ-ма мын ӕй, бирӕ хъуыды кодтон, ахуыргӕнӕгимӕ иу сценӕйы Куыд у? Фесӕфынц иууылдӕр цы уыди, куыд уыди царды мидӕг ӕмӕ ӕмӕ нын ӕнцон уыди. Уын ӕмӕ Алан хуыз фӕкӕн йӕхӕдӕг. Нӕ мӕм уыди уый мынӕ уый махуыргӕнӕг, ӕз та йӕ ахуырдзау. Ма дӕр куысты мидӕг уый нӕ бамбӕрстон.
Кӕрӕдзийы хорз ӕмбӕрстат, нӕ Герман сценӕ куыд уыди? Фыццагмӕ театрмӕ нӕ уый Алан ӕрбакодта.

ома кӕд царды ахӕм чызг ома дӕхимӕ афтӕ тынг сабыр чызг ни уӕддӕр дын зыны уыдермӕ театралон факультетмӕ раз студенкъарӕнтӕ раргом кӕ сценӕ уыйбӕрц адӕм цымыдисаг зон куыддӕр мӕ зӕрдӕ уырдӕм загъта царды алчидӕр алыхуызон вӕййы уавӕрмӕ гӕсгӕ
фӕлӕ дӕ зӕрдӕ агуырдта нӕ аивад
Уӕдӕ бузныг, ka ӕнкъарӕнтӕ дӕр мын кӕй раргом кодтай, уый тыххӕй. Ӕмӕ уӕддӕр мӕн фӕнды ныртӕккӕ равдисын иу хаттмӕ репетицитӕ куыд цыдысты, уый. Сӕг дызы куыд архайдтай, уый фенӕм ӕй уӕддӕр. Спектакльмӕ бакӕсӕм скъуыддзагмӕ.

Уӕллӕй Марины диссаджы сценӕ равдыстой, ӕмӕ мӕнӕ ир уой тыххӕй Мишӕ Михаил куыд зӕгъдзынӕ ирой тыххӕйты? Уыцы сценӕ федта? Дӕхи дӕр? Цы тагъд баивтат? Ӕмӕ, зӕгъ-ма нӕ тӕккӕ уый дӕр равдисдзыстӕм, Маринӕ уал федтам ныр та мӕнӕ дӕу тыххӕй дӕр.

Дӕхимӕ уыцы ӕнкъарӕнтӕ куыд райгуырдысты
Мӕнмӕ гӕсгӕ фылдӕр авд адӕймагы ӕртымбыл кодтон уыцы образ, разӕгъгӕ авд адӕймагӕй. Мӕ сӕ куы банымайай, уыцы авд адӕймаг цас амардтой, уый ӕвӕццӕгӕн иу-ӕртӕсӕд адӕймаг амардтой иуылдӕр иумӕ. Мӕ сты тынг ӕвзӕр адӕм, тынг ӕвзӕр адӕм, уымӕн ӕмӕ Гыццылтӕ куы уыдысты, кӕмӕндӕр Ирын йӕ цӕсты раз йӕ мадмӕ фыд амардтой мӕ мӕ уымӕн сси ахӕм. Кӕмӕндӕр Ир ме сывӕллоны скъуырдта машинӕмӕ, сасгӕрдта. Бирӕ цыдӕртӕ сыл цӕуы. Масты мын сӕ цӕстӕнгас дӕр ӕндӕр у. Цӕуынц ӕндӕр хуызӕн. Сӕ походкӕ дӕр ӕндӕр у. Сӕр-иу куыд хӕссынц, куыд кӕсынц адӕммӕ сабыр. Мӕ уымӕ гӕсгӕ Ир ын йӕ ахӕм куыст равзӕрст, мӕ хӕ. Мӕхӕдӕг дӕр ӕй нӕ бамбӕрстон, куыд рауадис. Мӕхӕ.
Эдуард, ды та куыд зӕгъдзынӕ Михаил йӕ Шуратимӕ?
Человек из девяностых. Жестокий. Царды уӕздан лӕппу у, хорз кӕстӕр у, фӕлӕ актерӕн йӕ хъысмӕт ахӕм у. Фӕлӕ сценӕйы тварь нӕ?
Ам та твар уыд.
Нормально. Кӕдӕй ды загътай уӕд? Уӕдӕ ма дарддӕр ма нӕ зӕгъын фӕнды, уӕдӕ мах ацыдыстӕм нӕ уацхӕсджытӕ, кӕй зӕгъын хъӕуы, ацыдысты педагогон институтмӕ, уым сарӕзтой ахӕм чысыл ӕрфарст. Опрос зӕгъгӕ кӕй хонӕм, уый. Мы ма йӕ бакӕсӕм, цавӕр уыдыстӕй цӕй тыххӕй? Цӕй тыххӕй уыди?
Дӕумӕ гӕсгӕ мӕнӕ ацы ӕртӕ нӕлгоймагӕй дӕ бон цӕуы дӕ къухмӕ райсын? Ричарды ролы хуыздӕр чи сфидауид? Тынг ныхъхъуыды кодта. Мӕнмӕ гӕсгӕ

Камерамен. Да, да, вот мӕнӕ хай.
Платон.
Ну, мӕ гӕсгӕ хуыздӕр сфидаудзӕни мынас нӕлгоймаг.
Федта мӕ уодӕнӕ цымыдисагыр фарст уыди, ӕмӕ сӕ фылдӕр кӕй зӕгъын хъӕуы, Тала равзӕрстой нӕ иннӕтӕ сты зындгонд актерты, кино, кинонывты чи хъазы, театры дӕр. Ӕмӕ ныртӕккӕ та Ричард ӕртыккӕгӕмы чи Хъазидоны кой кӕнӕм, фӕлӕ уӕддӕр сымахмӕ гӕсгӕ сӕ рӕзт равзӕрстой? Ӕлбегат Алан уӕддӕр чидӕртӕ дзы ӕндӕр цӕуылдӕр сӕ цӕст ӕрӕвӕрдтой. Аланы
Алан стыр куыст бакодта мӕ йӕм куы кӕсай ахӕм актермӕ йӕ образ куыд аразы, куыд ӕй амайы, уӕд дзы бирӕ ахуыр кӕныс. Куыдӕм цӕуы сабыргай, кӕм йӕ къух аивы, кӕм цы. Ме млӕмбынӕг куы фӕкӕсай, уӕд бирӕ нын ратдзӕни мидӕгӕй. Мӕ тынг мидӕгӕй дын тынг ӕххуыс кӕной. Йӕ ахӕм адӕм дӕ фарсмӕ куыд кусынц, уӕд цыма хъӕуы ӕндӕр.
Эдуард, дӕ хорзӕхӕй, ды куыд театры хистӕр кары минӕвӕрттӕй иу дӕ, ӕмӕ мӕ фӕнды уӕддӕр ды куыд хистӕр, афтӕ дӕ бафӕрсон. Ӕлбегаты Алан ӕцӕгӕй дӕр у цымыдисаг актер, стӕй, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, тынг курдиатджын. Уый мӕнмӕ гӕсгӕ. Бирӕтӕ сразы уыдзысты мемӕ. Ууыл дӕ зӕрдыг кӕнын ӕппындӕр нӕ хъӕуы. Алан кандри чердыны, фӕлӕ Алан цы рольтӕ хъазыдис ӕмӕ цы образтӕ скодта, сём алы ран дӕр уыдис йӕхи бынаты. Адӕймаг театрмӕ чи рбацӕуы актерӕй, уый кусгӕ куы нӕ кӕна сценӕйы, кусгӕ зӕрдиагӕй, мын афтӕ фӕзынынц, абон, дам, давай сыграем в полноги. Йӕ уыцы ныхас ӕз вообще дӕр не мбарын. Иугӕр сценӕмӕ рацыдты, уӕд хъумӕ радтай дӕ бон цы у, уый иууылдӕр. Ала нӕм мах тӕригъӕд кодтам. Мах уӕм кастыстӕм фӕскулисӕтӕй, ӕмӕ йын кодтам тӕригъӕд. Куыд фӕразы ӕмӕ куыд бафӕраздзӕнис? Ӕмӕ табу Хуыцауӕн, Хуыцаумӕ дӕр куывтам, ма нӕ фӕрынчын уыд, ма нӕ фӕрынчын уыд. Это уый стыр нагрузка у. Ӕмӕ Аланӕн йӕ цӕрӕнбон бирӕ уыд. Йер куы акӕсай театры актертӕм, уӕд фыццагӕй куы райдтой, йӕ кой кӕнын куы райдтой, фыццаг, уӕд дзы нардтам, чи ахъазӕй, чи нардтам. Ирок сывзӕрдис мӕнӕ Ричард Ртыккагазвишвили уӕд кӕрӕдзи рафӕрсгӕ гримеркӕтӕн чи йӕ хъом ахъаззаг, Томожити Уосыград. Мӕсты уӕд алан куы федтам распределение, алан уӕд а почему бы нет? Мы за Суровой ничего наханак федтам. Ярай Москвы театрты карантин куна удаид. уӕд кӕддӕр театры мисӕг Тамагаровӕй хъазыди. Иубон хъоман премьерӕ уыдаид, дом дӕр, мам дӕр. Ӕмӕ Ежай не уынын Тамагаров режиссер ролы. Он высокий, красавец. Ричард дӕр ахӕм уыдис, он обаятельный.

Куыд, куыд бырынц, куыд цӕуынц хицауады бынатмӕ, уӕлдӕр бынатмӕ? Мӕ цытӕ, цытӕ бавзарын кӕнынц? Цӕлхдуртӕ вӕрынц сӕ конкуренттӕн. Уый дӕр ахӕм. Это, это абоны цардуй, сегодняшняя жизнь. Ома, актуалон у уыцы спектакль.
Уый та дын классикӕ. О, Ома, паддзахиуӕг кӕнынмӕ мемӕ сразы уыдзыстут, ӕвӕццӕгӕн, цӕмӕй уыцы бынат бацахсай, цӕмӕй паддзахиуӕг кӕнай, уый тыххӕй адӕймаг цыфӕнды дӕр бакӕндзӕн.
Она куыд фӕзӕнт через трупы прошагнет. То же самое. Адӕмы сӕрты ахиздзӕн. Ртӕккӕй афтӕ нӕу.
Стӕй уӕд рахъӕр вӕййынц. Стӕй сын уӕд рахъӕр вӕййынц. Мӕнӕ фургал тетты, мӕнӕ Пожалуйста, губернатор. Иу фӕстӕ рахъӕрвӕйнц сӕ фӕндзинӕдты кӕй зӕгъын Фӕнд ма мӕ зӕгъын, мӕнӕ цы цымыдисаг фӕлгонцыл куыстат, уыдонӕн дӕр цы фӕлыстарӕзтыр цыма костюмтӕ, федтам сӕ тынг цымыдисаг. Куыд зонын, афтӕмӕй сыл Гуцулхӕрдзцъасыр кӕй зӕгъынӕй хъӕуы нӕ цыди. Куыд спектакль, афтӕ ныр костюмтыл дӕр у, декорацитӕ дӕр, костюмтӕ дӕр у. Ӕмӕ ма уый тыххӕй дӕр аныхас кодтам, мах уыцы костюмтӕ чи скодта, уыцы сылгоймагимӕ кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, Бакӕсӕм ма йӕм Карина Автандилова, зӕгъгӕ, уый та нын цы зӕгъдзӕн?
Хочется сразу несколько слов сказать. Фӕнды мӕ фыццаджыдӕр зӕгъын, спектаклы сценикон фӕлысты цы хъуыды вӕрдис, уый тыххӕй. Куы райдыдтам кусын, уӕд режиссер Уалыты Гиви мӕ декорациты нывгӕнӕг Уалыты Ларисӕимӕ ӕрцыдыстӕм ахӕм уынаффӕмӕ, цӕмӕй дарӕсы хуыз уа тар. Уый дзырдтаид спектаклы эмоционалон ахастыл, ӕмӕ йӕ хуыз ахӕм тар кӕй у, уымӕ гӕсгӕ уӕлдай хъуыдиаг уыдис Хъайтарты уӕлӕдарӕсы формӕ ӕмӕ конд дӕр. Спайда кодтам неопренӕй сылгоймӕгты сурӕтты, зӕгъӕм, леди Анна, Елизавета, Маргаритӕ ӕмӕ герцогиня Йоркскӕйы бакасты. Сӕ ракӕй та бахуыдтам нӕлгоймӕгты дарӕс. Спайда кодтам, Шекспиры доджы кӕй дардтой, уыцы дарӕсы цавӕрдӕр хӕйттӕй дӕр. Ӕмткӕйрайсгӕ дарӕсы стиль хауы неофашизммӕ. Уый хуымӕтӕджы нӕу, уымӕн ӕмӕ сӕйраг хъайтар уӕддӕр, тиран зӕгъгӕ кӕмӕй фӕзӕгъынц, ахӕм у.
Федтам ӕй уыд Карина Втандилова дӕр нын цы загъта уый, ӕмӕ уӕддӕр Федтат, у мынӕр куы рацыдыстут мӕм, куы загътой ныртӕккӕ, сымах фендзыстут, цавӕр костюмтӕ мыл бацӕттӕ кодтой, уый цавӕр ӕнкъарӕнтӕм уыди уӕддӕр мӕн ӕмӕ йын куы федтай, раст зӕгъгӕ дӕм хӕлӕг бакодт, уымӕ зӕрдӕмӕ тынг фӕцӕуцгӕ. Мӕнӕн дӕр мӕ зӕрдӕмӕ тынг фӕцыди, стӕй алкӕмӕн дӕр йӕ костюм уыдис мӕмӕ гӕсгӕ тынг рӕсугъд ӕвӕццӕгӕн ис. Мӕнӕн мӕ зӕрдӕмӕ тынг фӕцыди Каринӕйы куыст. Дынджыр куыст бакодта. стӕй сӕ хуыйӕг чи уыди, уый дӕр Ирын, куыдӕй зӕгъон, средневековье мӕ фашизм хӕццӕ уыдысты. Ома, дам, ӕппӕт заманты кой кӕнӕм ӕрмӕст нӕхи заманы нӕ, фӕлӕ, дам, ӕппӕт уыцы пьесӕ, дам, ӕппӕт заманты Куы зӕгъын хъӕуы, стыр куыст у Уильям Шекспир ахӕм пьесӕ сывӕрын, ома ирон театры сценӕйыл. Эдуард, куыд зӕгъыс, ирон театр афтӕ иузӕрдион цӕмӕн у Уильям Шекспиры сфӕлдыстадмӕ? Уымӕн ӕмӕ
Фӕскулисӕды бадтыстӕм ӕмӕ кӕмӕндӕр загътон, зӕгъын, йӕ истори ракъах уӕд Шекспир ирон уыди, ӕвӕццӕгӕн. Самогышка.
Самогышка. Зыдта йӕ? Махмӕ хӕстӕг у, хӕстӕг у, хӕстӕг. Гер уырыссӕн зындӕр хъазӕн у, кӕй зӕгъын хъӕуы Шекспир. Уымӕн мӕ махмӕ цы миддунейы

Махер мӕнӕ цы загъта уымӕ гӕсгӕ, уыцы бонмӕ премьерӕ куы уыди, уӕд Гивимӕ ӕрцыди йӕ ахуыргӕнӕг нӕ чи йӕ фед, режиссер, зындгонд режиссер у, уый дӕр ӕй федта ӕмӕ уый дӕр афтӕ загъта, ирон адӕмы, дам, уӕддӕр куыд бамбарын, ома, мӕнӕ куыд вӕййы спектакльтӕ куы вӕййынц, уӕд хъӕр, хъӕлӕбайӕ, цӕмӕйдӕр уымӕй, дам, нӕ, фӕлӕ, дам, ома сӕ менталитет рабӕрӕг вӕййы, сӕ цымыдисаг хъазтӕй, ома, куыд хъазын, сценӕйыл сӕхи куыд дарынц, уый. Мӕй адӕймаг бамбары,

Биры спектакль сӕвӕрдта ирон театр Шекспиры ӕмӕ иуылдӕр уыдысты сӕ бынаты. Йӕ алы актер дӕр мӕнӕ хӕлӕг дӕр кӕнынц. Йӕ хӕсыл банымайд ӕнӕ дзырдӕй дӕр ахӕм проекты куаид уӕд. Йӕ рыз куы нӕ уыдаин уым, мӕ куы федтаин, мӕнӕ мӕ йӕ давта мӕ хабармӕ репетитӕн дӕр фӕцӕуын. Мӕ дзы куы нӕ уыдаин, нӕ уӕд хӕлӕг куы уыдтаин ацы адӕммӕ. Ӕз дзы ма мӕхи загътон, ӕз цӕуын уыдӕн. Уымӕн мӕ хорз рауади.
Рдӕбоны сдзырдтӕй, зӕгъгӕ, дам, ома бирӕ спектакльтӕ ӕвӕрд ӕрцыдысты нӕ Шекспиры пьесӕтӕм гӕсгӕ ирон театры, ӕмӕ уӕддӕр, сымахмӕ гӕсгӕ, уыцы бӕрн, уыцы бӕрнон хӕс уылӕвӕрд уыдис, цӕмӕй мӕнӕ Уильям Шекспиры равдисат классикӕ куыд хонут, афтӕмӕй, ӕмӕ нӕ тыхстыстут Эросы хъуыддагыл, цымӕ ӕрыгӕттӕ та йӕ сӕхимӕ куыд банкъардзысты, ӕмӕ нӕ фӕцӕудзӕн сӕ зӕрдӕмӕ нӕ фӕцӕуыдзӕн, бамбардзысты нӕ бамбардзысты.
Ер ацы спектакль не хабар афтӕ у, хуымӕтӕг театрмӕ кӕсӕгӕй нӕ бамбардзӕни. Хъыгагӕн, не бамбардзӕни. Мӕнӕ нӕ сахуырстӕ мах хъӕутӕттӕй сласынц автобустӕттӕ. Зын сын уыдзӕнис. Уымӕн ӕмӕ йӕ мах куы хӕлдтам, уӕддӕр ын

Райсом изӕрмӕ э, фӕкуыста колхозы быдыры, стӕй уӕд дын билет э, радтой мӕ ссыди. Нӕ райсдзӕнис. Уӕддӕр дзы йӕхицӕн бирӕ цымыдисаг хабӕрттӕ ӕмӕ ногдзинӕдтӕ базондзӕн, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бынтон афтӕ зӕгъӕн Ӕнӕмӕнгӕй базондзӕнис, фӕлӕ йын йӕ мидис бӕн йӕп нӕ бамбардзӕн, Чи уыдысты, ма чи кӕй мардта, ма чи кӕимӕ царди, это... Ӕмӕ бахатыр кӕм уыд, цӕмӕй сӕ бамбара, уый тыххӕй та цы хъӕуы? Дӕхӕдӕг нын ӕй зӕгъ, цӕмӕй ӕрбацӕуа хуымӕтӕг адӕймаг, ӕвӕццӕгӕн мӕ рагагъоммӕ цӕмӕй райса чиныг, чиныг трилоги мӕ бакӕса, уый уӕд бамбардзӕнис дӕрты.
Уӕдӕ ма зӕгъын мӕ фӕнды уый, ӕмӕ премьерӕ уыдис, куыд зонӕм, афтӕмӕй ныртӕккӕ коронавирусы низ уый уый кой афтӕ тынг дӕрдтӕм у, кой куы куыд адард уыдзыстӕм. Фӕлӕ уӕддӕр бадтысты адӕм, кӕрӕдзимӕ хӕстӕг нӕ бадтысты, ома дӕрддзӕф бад кодтой, куыд бамбӕрстон, афтӕмӕй. Уый дӕр бахъыгдардтаид, уымӕн ӕмӕ, гъер кӕй фӕндыд, уымӕн нӕ бантыст, уый ндӕр бон ӕрбацӕудзӕн. Фӕлӕ уӕхи куы цӕттӕ кодтат, уӕд уын куыд зонын, афтӕмӕй ма ӕнӕхъӕн Ӕз цӕттӕ кодта та сӕ спектакльмӕ ӕмткӕй райсгӕ азумӕмӕ гӕсгӕ. Ну, фондзмӕй нӕ бахъыгдӕрдта. Фондзмӕ йыл бахъыгдӕрдта, ӕмӕ зӕгъут ма уый тыххӕй дӕр, зын нӕ уыди уыцы рӕстӕг уӕхи цӕттӕ кодтат уыйбӕрц. Ӕнхъӕлмӕ бирӕ фӕкастыстӕм. Зындӕр куы нӕ уыди спектакль, сывӕрдта. Зонын ӕй, дезинфекцигонд ӕрцыдысты ирон театры цы бынӕттӕ уыд, уыдон иууылдӕр куыд ӕмбал, афтӕ бацархайдтат. О,

Цас фылдӕр уац хуыздӕр. Мӕнӕ тынг фӕнды, цӕмӕй тагъддӕр куы фӕуаид Хуыцау кӕм дӕ, фехъусна. Фӕлӕ адӕм куыд цӕуой, бафӕлладысты адӕм. Мӕнмӕ гӕсгӕ бафӕлладысты ацы низӕй. Фӕлӕ цы бакӕнӕм? Ӕндӕр уавӕрты нын. Ома, уый дӕр о, фӕлӕ ууыл хъуыды кӕн, уыйбӕрц ӕнхъӕлмӕ кӕс, иуфысты уӕ ныхӕсты, ома, уый бакъуылымпыдзинӕдты. Ӕмӕ хӕдзары хӕдзары скуыстой.
Рох нӕ фесты фӕуӕддӕр зын вӕййы. Тынг зын уыди хӕдзары бадын, кӕй зӕгъын хъӕуы. Ӕнӕ ӕнӕ кусгӕ уӕлдайдӕр аивады чи фыдӕбон кӕны, уымӕн тынг зын у хӕдзары бадын. Мадам исӕймӕ мах арӕх амбӕлдыстӕм. Тагъддӕр ма нӕ куы рауадзиккой кусынмӕ. Йӕ разӕр ма ма
бӕхты разы астӕм гӕсгӕ хъуамӕ ссӕдзӕм хӕдзары бадон. Мотор кусын. Рахъӕрӕй кодтай?
Нӕ, жен у, жен у, жен, тынг жен у.
Ныхӕстӕ дӕр нӕ ферох сты. Фӕлӕ ныхӕстӕ нӕ ферох вӕййынц. Ну, уӕддӕр хос дыууӕртӕри птицы хъӕуы, цӕмӕй фӕстӕмӕ йӕ гаччыл сбада.
Мамӕ гӕсгӕ мах нӕ телевизормӕ кӕсджыты дӕр сцыбыл кодтам, ацы спектакльмӕ мӕ кӕй зӕгъын хъӕуы, ӕвддӕсӕм ӕмӕ ыстӕсӕм. Хъуамӕ рбацой сентябры, адӕм уӕддӕр мамӕ гӕсгӕ ахӕм егъау, цӕгӕйдӕр егъау спектакль, ахӕм Бирел фӕкуыстатмӕ дзы, Ӕлбегаты Алан, Цырыхаты Розы, ахӕм актер, актрисӕ, о, актер, актрисӕ Кӕм ахъазыдысты, уымӕн ӕмӕ Гӕтыджыты Эдуард, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, Хуыгаты цурӕн дӕр уый дӕр дзы уыди. Ӕмӕ ахӕм адӕм кӕм ахъазыдысты, ахӕм спектакльмӕ ӕнӕмӕнгӕй хъуамӕ феной театрдзауты дӕр. Ӕнӕмӕнгӕй.
Ӕмӕ гъер, Михаил, мӕн ӕрдӕумӕ мӕ фӕнды иу курдиат мӕм истӕ уымӕ, гъер мӕнӕ цӕмӕй адӕм цыбӕл сты, уый нӕмӕнгӕй уыдзӕни. Фӕлӕ уӕддӕр дӕ цы зӕгъын фӕнди, тер ӕрыгон фӕлтӕрӕн. Фӕлтӕрӕн. Ӕрыгӕттӕн ныртӕккӕ цы зӕгъис, гъер мӕнӕ цӕмӕй Сыбылой Ер тынг зын у бӕцӕгӕн театрӕн кӕстӕр фӕлтӕр театрмӕ хонӕн. Уымӕн ӕмӕ сахуыр сты телевизормӕ кӕсын, кинотӕм, фӕлӕ мӕмӕ гӕсгӕ Афтӕ цыбыр дзырдӕй иу-цалдӕр хъуыдыйади куыд зӕгъыс? ӕрбацӕут, уӕ зӕрдӕмӕ фӕцӕудзӕн, сымахӕн кусӕм. Тынг фӕцӕудзӕн уӕ зӕрдӕмӕ. Тынг, тынг, тынг, тынг. Цы уын зӕгъон?
Ӕнӕмӕнгӕй. Ӕрбацӕут нӕм. уый у сымахӕн.
Бузныг, стыр бузныг, Михаил. Бузныг абон ӕм кӕй ӕрбацыдыстут, уый тыххӕй, хъыгагӕн, нӕ рӕстӕг бындон даргъ нӕу уый тыххӕй. Ӕмӕ стыр бузныг кӕй ӕрбацыдыстут, уый тыххӕй у хатт ма уын арфӕ кӕнын ахӕм цымыдисаг спектакль адӕмы рӕгъмӕ кӕй рахастат, уый тыххӕй. Моам фидӕны хуыздӕрӕй-хуыздӕрмӕ куыд цӕуат ӕмӕ классикон равдысты ӕмӕ ӕрмӕджытӕ фылдӕр спектакльтӕ куыд ӕвдисӕм, уый. Бузныг нӕ телевизормӕ кӕсджытӕ абон махимӕ кӕй уыдыстут, уый. Куыд федтат, афтӕмӕй абон аныхас, мах ныхас кодтам цымыдисаг спектакль тыххӕй Ричард Ӕртыккаг ӕмӕ ма бӕргӕ ӕфтӕсӕм ӕмӕ ӕстӕсӕм сентябры куы саккаг кӕниккат, уыд, нӕ?